Vawiina thusawitu hi Pu TBC Lalven Chhung a a ni a, Advisor to CM. Tunah chuan thusawi turin kan sawm anga hei huna la thawl a, a duang zawng te, tul leh tha a tih te sawi turin i lo sawm ang u. Pu Chairman, kan hruaitu te, ka lungrualpui te, Vawiinia thusawina hun tha kan han chang thei hi lo awm ka ti hle mai a. Ka lo vui deuh a kan Staff Department hnenah hian sorkar hma chuan hla tin deuh thawh kha min sawi tir a, kan sorkar ta chenga thusawina hun min pe duh ve ta miah lo mai a, mi ai kalin vawi hnih min sawi tir a, emergency in helai khen tawh hnuah lehnghal kan sawi hriam deuh nge ni, YouTube lama dah chhuah tlak lo an ti leh bawk sia, kan thusawi hi a thleng tawi ta viau mai a. Ahh chung te avang chuan ahh an chungah pawh lawmthu kan sawi a vawi nia a hun tha min han pe hi hun engemaw chen sorkarna kan lo chelh ta a mipui ten min thlan tlin tam hun pum a chhiar a zat ve chu vawinia hian kan lo hmang pel ta reng mai a kan achievement te kan tih hlawh tlin tak te leh hma chhawp te sawi tur pawh tam awm e amaherawhchu vawinia hian a lem harsa kan lo ti deuh a nih pawhin ka sawi tur hi kei chu danglam chuang lova a khawiah mah hianin party lang tlang kan nia PAC rorel pawh lik tho a valu pahnena kan lehkha pawh lik tho a executive group a ka thu rawn post la ni se lik ziah leh nghal a Chuvang chuanin langkang hi tha a, langkang nih ngam law law tur a nia. Thlarau lam thil te kan ngaithla zo chauh a, chhung inkhawm tih a nih tak avang hian rau lo deuhah min ngai nge aw ka ti a Pu Siama te hian mi hian dah a hrang deuh hlek thin a. Amaherawh chu theihtawp kan chhuahna kawngah vawinih thleng rorel kan channa, kan thil tih tawhah te, Opposition ten min beihna hrang hrang te kan hmu a, theipa tawpin sorkar tan party tan tan kan la ve thin a. Chutih lai erawh chuan a hmasa bera sawi duh ka neih chu zpm party-ah hian senior leh junior an awm lo tih hi ka sawi nawn leh dun. Kan Chief Minister kum sawmhnih sawmthum lo zui tawh vanga intitheite tan hmun a awm lo. Zpm hi kalphung thar duha zawmkhawmtu te tan a ni tih hi ka sawi duh a. Zpm a din dawn khan keini prism pawh kha A tirah chuan tel kan ni. A foundation dintute zinga mi kan ni. Znp a lo tel takah khan prism kha an inhnukdawk ta a. Chumi hnuah mla kan han chuh hrang a, MP kan chuh hrang a, chumi hnuah keini pawh zpm kan rawn zawm ve leh ta a. A mimal takin an sawi ta ila, Vawinia hian puitling rual kal khawm kan ni a. Zpm ka zawm tukah hian pac member nihna kan hruaitu ten min pe a, nihna min pe lo tura ka ngen hnuah Champhaia ka haw leh tur appointment letter min pe miau a. Chung te avang chuan Champhai atanga ka tih theih lo vain mi in hnuai luai in kha leh chen ka awm a ni. Mawhphurhna min pek chin ah hi chuan theipa tawp chhuah tumin hma kan la ve in ka hria a. Voineah hian elected PAC ka la nei a. Ti tak takah chuan he zpm interim period zawh hian kei ai senior pakhat hman awmlo PAC ah pawh hian. Senior junior te a kan sawi thin a tei tute nge kan nei tih in ngaihtuah chiang ula ka duh a. He zpm sawrkar theihna tur atana chhunzana ngaihtuah nasenga tlaivara kan ngaihtuah lai khan keini ai hre zawk ni awm fahran a la sawi fo teh. Party in lungrualna tisi thei zawnga lawm kan lawm hi a pawi ka ti a, engmah kan thawh ve ta lovem ni tih hi vawinia hian ka sawi dun e. PAC member kan ni satliah lova, policy drafting committee ah ka tel a, chutiang bawkin zpm hmalaknaah hian ka tel lohna hi tlem tak a ni. Star campaigner kan nih te chu thudang ni sela, a hnathawk kawngah hian hotute duhsakna changin, By election kan nei tawh reng renga a tawlrelah vuah ka ni ve thin a. Tuirial by election kan nei pawh khan media chairman ka nia, election committee member ka ni bawk a. Mara Autonomous District Council kan va thlan a, zpm block pawh nei lo unit chu sawi lo. District Headquarter a mi pasarih lek kan va chhawnchlaih lai Election Chairman kha ka ni a. LMC kha tiang khawp a, beidawngah kan rawn haw laia Election Chairman chu keimah ka ni a. Tun General Election in thlan kan neih lai pawh khan a tir atanga tawp thlengah Election Committee a awm chhun ka ni a, Fundraising-ah ka awm a. Kha chen in thlan kan hmachhawn na khan tunge sum thaw a thaw lo tih hi a list ka la nei vek a ni. Vawiin ah hian ka sawi duh tlat. Suma thaw hnem ten han teh. Kan thla nih in luahman pawh thaw lo te. Vawiin nia sorkar kan nih ve tak avanga beisei na nei lian te vawiin nih hian zak u la ka duh ni. He ram siam that na tura. Kha leh chen kan in pekna kan sawi thin a, mipui hma kan sawi kha dawt a ni lo. Chumi kan tih hlawhtlin thei lo ni nia chuan zpm atang in kei chu ka tel lo vang tih ka sawi kha vawi niang ka sawi nawn leh lui ngat duh nen enge chhan kan kal chho zel a vawi nia chuan junior nih kan hlawh ta sang ni sawmhnih pakhat ah chanmari yma hall ah in hmuh khawmna a awm a. Khami avang khan Disciplinary Action Committee in min ko tawh a, insawifiahna hun ka nei tawh a. Sangni sawmhnih pathum inthlan dawnah inthlan thla khat chiah a la awmin, min hekna avangin Elected OB teah So Cause Notice ka campaign lai min ko hawng a, ka insawifiah tawh bawk a. Mahse vawiin nia an ti party a che tam tak hi pac member ni chungin kha ti khan min ti ngam a, ka nihna min hlih sak tum an hma lak nei ka hria. Vawiin nia party against a che te sawi apiang a hma lak ngam loh bik kan nei te. Heng hi kan zah ngawih ngawih a hun tawh a ni. Ram tha hi kan duh tak meuh em? Vawinia hian ka sawi tur ka sawi dawn ka tih chhan chu Vawinia hian party thluak bur an tih PAC ah hian senior most ka ni tlat. Ka meeting tel zat tel lo zat ve hlir an ni. A relna kan tel a kan sawi zawng zawng tak a, kan sawi ve ngai em? Engatinge leak out kan tih reng bik a? a rawn thu pha ve reng reng lo ten keini ai hreawm fa hran maiin an sawi kual an sawi kual zel a, chu chu keimahni leh keimahni kan in tih thaih tawn kual a, a rawn lut thar te, a rawn lut hnuhnung deuh te in tih siner siak nan kan la hmang ta leh nghal a, vawiin zat nge helai hmun ngeiah hian tlai darli chu a mi panga lek kan thut kha a tam lutuk. zpm hian kawng bum boh tak tak kha a zawh chho hnem lutuk. Khati lai zawng khan eng nge kan tum kan tih chu kan beih hram hram na kha eng nge chhan kan tih chu he ram hian hma sawn ve se kan duh ni. Kei ti thin a te, Pathian biakin inkhawm a, Pathian thu tha tak tak sawi thin a te, thu tha ngai tha thang a te, kan han tikhawm a, sorkarna kan han chang a, a chu helh helh kan ni leh ta fur mai bawk a. Dawt sawi duh patling hna ka la hmu ve lo, hetiang tur em ni rawn ti te kan han chhui zau an lo nei ker kur vek bawk sia. Zakula ka duh ni Vawiniah hian Vawiniahin thlantlin ate hian hna pakhat mla in a thawk ve tawh chumi atang chuan cheng sawm a la tih hi sawi turin hriat chuan kan bang nghal ang. Ti tak tak ah chuanin kan chhuah vei na zawng zawng ah khan party tang hian cheng khat pawh kan la bil ngai reng reng hlei nem. A chhuak hla leh a chhuak thui chu kan ni ve bawk. Mara in thlanah khan ni sawmthum pariat ka va cham chil a ni. Party in cheng khat pawh min pem. LMC a tawp thak thleng in. Silent hours thleng thak in ka va cheng a, min hnawt chhuak a ka rawn haw pei khan party in ka thlen man pawh cheng khat pawh min pe em? POL hei hi fuel man tiin kan la ve tawh ngai reng em? Vawi ni khat kan zin a thawk rim kan in ti em em mai a, chanvo nei tur ah kan in ngai a, engvai nia kan tla ngau thin, sawipui tu nei ve lo te Pathiate, Hmeithai te tan a ni lomi kan au. Tun kum nga chhung hi mi kan beisei. Kum sawm nga dang lo kal leh tura kan tu leh fate tan a ni lomi kan au. Intuai thar kan mamawh. MLA te kan intuai thar a, tu evangelist emawni min rawn hrilhfiah kha kan mamawh lo. Pathian in finna min pe, thu dik ngainatna min pe, chumi ti duh lo tan khan a va pian thar thu thei lo. Dikna pawh tan ngam lo kan nih chhung chuan khawiah mah khan tu eng ang mi ropui pawn min hrilh fia sela khawiah mah kan piang thar dawn chuang lo. Kan ni tin nunah Pathian hmel a lang reng em? Kan hnathawhnah hian mi zawng zawng a va ti lawm thei lo. Pathian thu zawngin ka sawi ve dawn lo vawiin ni chu. Mi tih thinrim tam tak kan nei ang. A tul tlet a ni. Ram kan siam tha duh si chuan. Chutah chuan Pu Chuam neih tum te. Melhriat tha nei tum bik te kan vak huai huai a, kan hre lo awm a ni mai a, amah erawh chu kan hre chiang lutuk. ZPM kan sorkar hma pawh khan sorkar development hi hmun thuta va chhu va enfiah leh e fai ar kan ngah lutuk. Engvangin nge rin lian la sai lo khan in tuna anticipatory bel a lak tu nge petu? He zpm sorkar pian nan ni lo mipui sum eiru tu te hi a hma kan um ang tho khan kan um ngam angai. Kan in sawi ang kan nih chuan si lo chuan eng nge hlawkna sorkar a thut ve reng hi? Mahni nupui fanau te kalsan in chhun zan in inah zing atangin min bawm a eng nge kan hlawk ve na? Tu emawva tih lawm a, tu pawl pawl emawva chhai kual tih vel te hi bansan a hun tawh. MZP, MSU tih vel vangin tumah kan sorkar lo. Za zain vawiin eng ka sawi chiang ngam lova betlawn tawh suh u tuman. Kan mamawh lo. Kan ti dik lo a nih chuan an thei tawk leh an thiam tawk leh an duang tawkin ti rawh se. Kan dik ngam tur a ni. Chutiang a nih si lo va, tu tu te emaw tanpuina kan va zawm chuk tawh a, party chhung boruak tu tu emaw kan hrilh chhuah zel si te chuan engtin nge ni ang? Mi pakhat duh dan in a kal lo, collective leadership kan ti erawh kan hresual a, thil engkim a inrawn tur a ni lo, thutlukna, thupek pe ngam kan mamawh tawh vawiin ni ah hian hrual kan ngai a ni, hrual. Chumi kan tih ngam chuan lo va, tithei ve ni awm a inhria kan tam lutuk chhung chuan kan buai tawlh tawlh ang. Sorkar leh pawh nile eng ram mah hi kan thleng dawn lo reng reng. Engmah ti ve thei lo tura sorkar a tel reng kha enge tangkai na? Mipuiin beisei nan nei vawi nia hian chu beiseina ti tham ral tu chu kan niang tih hi ka hlau a. ka in ngaihtuah nasa khawp mai a, nizan hmasa atangin mumang lovin lehkhabu hrang hrang ka chhiar a, ka keu kual a, ka ziak a, amaherawhchu chulin ka hre lem lo. A bu lei kir leng u, i ti let leng ang mang u. Enga tinge he sorkar hi ka siam a ni ti ngam tur khawpa thawk rim in tite hianin enga tinge mipui hnen thleng tura chu Party chan ai ve lawm te kan lo tia, kan thaw rimrah lawm te kan lo tia, kan thaw rimrah la ta theuh ila in chang ange em? Kan party worker te hian chan in nei chiang em? Chu chu kan duh zawng a ni em? Thil tha leh dik lo pawh sawi lang ngam tawh lo khawp in, Vawinia lo kal khawm te hian kan party policy kha vawi khat tal chhiar chhuak leh teh u. Kum hnih leh chanve kan liam tawh eng chin hi nge kan tih hlawhtlin? Kan tih lo tur hi kan ti teuh tawh. Kan sawi reng reng lo hi hmalak hmasa sa kan nei teuh tawh. Huaisen tura kan inzirtirna te, sorkar hnathawk ten he ram an tih chiah zia hi politician chauh an ni lo tia kan sawina zawng zawng kha vawiin erawh sorkar hnathawk thuhnuaiah kan awm. Kan ngam lo engatinge chhan party worker ten hei hi ka fanu ka fapa hi lo dah ve teh kan tia. Chumi chu lo duhsak ve teh kan tih chhung chuan dik lo kan tih chuan official in min ngam sar tawh mai ni. Zia ka vawi khatawm turin vawi nia lo kal khawm tei kan ngen duh cheu chu kan minister ni ve ta ula dan ni miah lova khan sign turin i kut i sign tir ngam angem? Chutiang ti tur chuan kan nawr lui thin a ni kan minister te hi. Ngatinge keimahni hun a lo thlen tak avanga keimahni leh keimahni hi eng nge ni kan in ih exam bik tlat khawih thiang lo anga tinge kan in ngaih mi pawn an ti ve tho alawm mi tih ang tho an tih chu pupi el nana kan sawrkar tirah sawi ang chiah kha a ni mai kalphung thar hming vawiin thar tak tak chuang si lovin kan siam anga tih kha vawiin e kan dinhmun hi hnai hle a ni. Kei chu ka chan ngam ang i ti zel ang u. Vawiin in ai awm in thlante hianin kan neih thei loh tha tha kan lo nei thar a nih chuan min kawk ngam rawh u. Ngatinge thil tha kan tih kan tih chuan vawiinia kan duh kan mla te pawh ni se kan party workers te pawh ni ula hna bak kan zawng lo, khawtlang hmasawnna kan zawng lo. Khawtlang hmasawnna lam ai chuan helai hi siam ila hna min pe thei ang, helai hi ka dil ve chuan hna ka hmu thei ang maw? Chumi te pawl chu kan tih lawm thei chuan ni chhungkua an hung deuh a, chumi pawl te chu nia tih vel mai mai in ro kan rel mai mai. Mipui'n min hnuk mai mai a ni, mipui hi i hnuk ngam ang u. Kan duhdanin i kaihruai ngam ang u. Kan sorkar hnuah ling road ringawt pawh engzat nge kan pek tawh? Nabat atang pawn vaibel che sawmli pariat, kumin nen sawm sarih pariat, nuaihsang nga sang ruk man kum khat lo neihna tur hi kan lei tlang hnemsak lutuk corruption lianpui a ni heng te hi. Kum sawmhnih liam ta khan kum tin kha ti zat khan lai bawk. Khawi nge kan feh kawng chu that chuan. Khawi ang e kal. Mahse kan han thlir a, kan Minister te hnen an nawrtu chu Agriculture, Link Road, hemi Link Road mahni hna zawn nan kan hmang a nih hi. Ram hmasawnna pui tur kha kan Cluster Base, zau base in kan kal ang a, chutiang zau ah te chuan hma kan la ang tih kha tunge sawi leh ngamawm che u. Chung kan zau kal pawh that lohna te chu vawinia hian hna thaw ni tawh reng em? Khawtlang mamawh an rawn sawi a, mla te hnenah an rawn thlen a, mla ten kan thlen khawm chu eng nge? Hawl. Vawinia kan hmasawnna tur thawh zo zai luangrala hi thlir ula, nuai hlir, nuai li leh singriat chuang vawinia hian hmanral a ni tawh, kan leiba ringawt a hi. Mahse chun chu kan tu leh fa te chhawr phak tur a sets kan siam reng em? Nge vawi nia kan fa ten lo thang lian angan tana liability tur, liability, leiba a ni mai tur enkawl ngai, ven zui ngai a bilah kan tho lo. Insiam tha leng a mang u. Vawi niah hianin khang leiba kan tia te kha ngaihtuah mah ula. Kan hnathawhna hrang hrang hi en ula, department hrang hranga kan hmalakna hi i analyse ngam ang u, i sawikhawm ngam ang u. Sum tangkai lo ka ti mai ngei chuan mahse kan sawi sel ngam lo a hna ka chan ve theih dawn chuan, Chumi contract hna chu kan kan lo chan ve theih dawn chuan pawisak kan nei lo hrim hrim. Enga tan a hman tur nge lam pawh kan hlawk lo. Kan bawh zui ngar ngar a hei hi ka project ve a nia, hei hi ka hmuh ve tur a nia, hetah minister ah planning ah khawtlangin hma kan sawnpui dawn em, kum sawm hnih hnuaia hei hian eng nge return min pek ve dawn, he investment kan nei hi a lo kir leh tur engzat nge ni tih ngaihtuah ngam vawiin a heng kan awm. Mithiam, lehkha thiam inti bik te kan ni lawm ni. Kalta te ang bawk bakin hmalakna kan nei lo reng reng. Thil tha kan sawi thin mipui hmaah thil tha pawh tih tam tak kan nei. Kalta te ai chuan vawinia hian kan la tha thlawt. Mahse kum hnih leh chanve dang lo awm leh hian tun anga kan kal chuan kalta te ai chhia in kan chhuak anga sawi tur kan nei lo bawk ang. Engaiah kan sawi ngam lo vang. Vawihnia ministry a ka nihna lam ka sawi lo, he party ah hian elected ka la ni ve. He zpm hi pakhat a ni, znp siam a ni lo, MPC siam a ni lo, Exodus siam a ni lo. Khang mite kha awm khawm ni se, keini hian kan rawn zawm teuh lo. Engvangin e sang hnih sawm pariat ah pawh kan zawm ve lo. Party tangrual pawl kha kan duh lo, pakhat a nih kan duh ni? Zpm hi registered party a nih chuan keini pawh kan rawn lut mai a ni. Tunah hian a nihna tak dinhmunah chuan duh lo inang, duh inang si lo awm khawm ang velin kan la tal a ni. Congress mnf duh lo vangin kan kal khawm a, a kal khawm ati hi kan duh inang chuang bawk si lo va, chu chu tunge min kawhhmuh dawn? Kan sawi ang hian kan ni ngam dawn em tih hi vawiin eng ka zawt duh cheu ni? Kan duh in an miau si lo chuan engah nge li ka awt lo teh lul ang? Kan rorelna kan lungrual miau si lo chuan engah nge kan kan thu kan thuziak te kha mi hnena thlen lo teh lul ang? Kan lungrual lo vang mai mai nia. Mahni ngaihdan a kal kan tum a. Ka la sawi miah lo nikum ah November thla ah pawh Advisor to Chief Minister atangin banna ka theh lut a. Zawhna tam tak ka dawng. Media ho in min thutchilh, inah ni se min kalchilh, vawi khat pawh interview ka pe lo. Kha banna ka theh luh hma khan PAC meeting ah, thla khat hma in ka sawi lawk vek tawh thla khat chuang chhung khan kan hruai tu te tu mah hian bang suh min ti lo rere kan theh lut ta cheng a thil dik lo tiawm farhran in lai lak lo min khai reng ringawt mai a a tawp ah kan zawm leh ngai kan lung awi loh vang a ni lo he party hi siam that a ngai a administration a hi en that a ngai kan ti ni. Kum upa tak tak te pawhin nia in zawm khawp mai. Mahro chu Thangthar te hian beisei kan nei ve tawh he ramah hian. Sangkhat zakua sawmruk paruk ah khan Pu Laldenga kha kum sawmthum pasarih chauh a sin a ni. Pu Arzamawia Defence Minister a nih khan kum sawmhnih pariat chauh a sin a ni. Vawinia kan senior kan Konzalntal Pu Pu Keneda kha a Speaker khan kum sawmthum pahnih chauh a ni ang. Vawinia kan leader leh kan chief minister hi Mizoram Congress MPCC president a nih khan kum sawm thum pali chauh a sin a ni. MP nih khan kum sawm thum panga chauh a sin a ni. Vawinia han khatiang khan ti leh turin kan ngam reng em keini te hian. Kum naupang te kan inti. Kan that lai pel tawh hunah mi he ram hi kan siam dawn. Kan huaisen lai a pel tawh hunah hian em ni, thluak dai kan tih chu khawi chin nge ni dawn. Kei chu mi pawi ka sawi thin a, vawiinah pawh ka sawi leh tho mai thei a. A pawi pawh ka ti bak chu. Hei pu hriatah ka hma thu leh nghal a, kan inang deuhin ka hria. Kan danglamna chu kei chu pawnah ka sawi ve lo a, a ni pawh zpm ah chuan a insiam tha tawh a hei, party chhungah min zil min zil tawh mai a, insiam tha ngam kan nih loh chuan kan hma hun hi a eng viau lo, sorkar leh sorkar lo hi zan khat thil thu lek a ni, nihna beisei chu hming that duh. Min that duh ta ila a, mla kan nia press release te kan siam anga kan hnathawh te kan tarlang chuai chuai ang chu. A tul lo, Vawinia thang that laktu kan Chief Minister leh a Minister te an ni, kan aiawh te an ni. Chung ten hming that a, hming ngawi khan kan mawi ve ni mai. Heta mahni ngaihdan a lo tihkual chiam te hi tul lem lo. Emily te ka khi ta a, chutah chuan a ti tha ti in ti in tih te tangkai na nei lo, min fui pawrh mai mai, mihring chu at theih deuh a nia, tumawni health minister pawh kha a health minister tawp lamah te kha chuan damdawi hi ka chawh ka chawh mai ni ti ngei ngei nen in bawl thei deuh mai nia mihring hi min bawl ang zel in kan awm ang. Min bawl at vaih chuanin a tuartu tur chu in ni ve tho ang, keini chauh kan ni dawn miah lo nen in fak tlawn vak vak te. Thil nihphung sawi ngam lo khawpa kan dawi zep hunah chuan nihna chan vo hlau hlau reng renga kan awm chinah chuan a lo hriam deuh ni pawn min hriatthiam a ngai a. Thusawi thiam intia thil nihna chiah ka sawi vanga nia ka hluai hlum dawn hian ka tawngkam bungrawn a daih thin lo ka a niang deuh tawpa han chhuah chang hi nei thihna hi erawh chungin hriat thiamna kan ngen a ka duh vang reng pawh a ni bik lo ka tawngkam hi ziak meuh a ka dah pawh hian ka chhiar thiam miah lo nia maw i hnai deuh a ka tih dawn hian tawngkam thiam in a daih lo a khalam kha thil nihna sawi pawp pawp mi kan nia. He sorkara tun dinhmun hnai te ah pawh Pu Sap a, Pu Duh a, a ngai te bawk in a rawn ri leh tawh. PAC ro rel ali kan ti. PAC in an rel a ni mai. A zo der. He party ah hian lungrual lohna pakhat mah a awm lo. Kan mawhphurhna leh kan ti tur theuh hi hria ila a rel tu kan nia. Rel tu zing ah kan awm a kan dinpui tlang ngam vek. Kan duh loh zawng an rel pawn Paula chuan a reltute dinah kha kan ding tur a ni. Amaherawh chu kan party hi kan mak khawp mai a. A hre tur awm nia inngaihve nahin kan hriat miah lo a, letling zawnga rawn chhuak hi tam duh khawp mai a. Nomination committee rawn ding a, PAC berin an hre miah lo mai a. An thut dawnah kan hre chauh mai a nomination committee ding tih te kha. He khawtlang he ram kan dah hmasak thin a collective leadership kan sawi chu a rorel lai zawk kha a ni. A policy matters a kha a ni. A bak zawng ah chuan Chief Minister a thu ber, Party President a thu ber, an duang ang in min kai hruai thiang, mahse mawh phurh nan la ngam tur a ni. A mawh ah pawh an kut a ni an rorel kha. kan duhdan pawh kan sawi thiang. Chung rorelna ah chuanin nang leh kei hian enge kan tih theih ve? Unit level ah, block level ah block thenkhat an rawn kal a, unit thenkhat te, mahni mla hek te an rawn kal. Mahni zingah ka lo tia khaw pakhata mi chu. In mla hek tur chuan vei khat mah rawn kal tawh suk a ngaithla bawk lo ang chhuak lo ka ti a ni. Mahni mla te hi kan hek tur a ni lo, kan thawhpui tur te a ni. Kan duang a nih loh chuan kan luh chilh ang chu, kan sawi ho ang chu. Mla ni tak vang khan engkim a ti thei bik lo. A har vawi leh khata thil kha rawn thleng thut tur a ni lo, nghah rei ngai a ni. maw? Hlawkna kan lo tel ve tura contract te pawh ni se nghah rei ngai a ni. Mahni chana lungawi lo ni chuang hran lem lo. Mi chana lungawi lo hlir kan phu hmur hmur mai a, party office ah rawn kal ila. Chu chu ka changa ka lawm khawp mai tih ni reng reng lo mai. Ani chuan chu pawh thawk tawh sin an ti a, lungawi lo hmel min phu hrun. Mahni chana tal lungawi ang u. A lawmawm mi chanah pawh lungawi i zir veng u. Enge kan tawngtai thin? Thenawm khawvengte tan a ni lawm i kan tawngtaipui thin. He ram tan hian ni lawm i kan tawngtai thin. Mi in malsawmna a lo dawn a, hmasawnna a lo hmu kha engati nge kan inlawmpui thei miah lo. Mi tawt reng rengin heti chuan kan hawi. kum tluan in kan hlau deuh ang. Rorel tu nih chuan a fel famkim vek lo ang, kan hruai tu te pawh fel lo chin chu an nei mai thei. Mahse vawiin ni thlenga an tihna ah hian ram chuan hma sawn si nih hi huai leh zual turin in la raw khawm zawk ang u. izet an rawn kal a party thenkhatin min rawn phone a an ti a chu chu sin enga tinge kan hre ve lo maw in la hre lo a mi te hi in te hi min rawn hrilh leh hrep zel mai kan hriat reng reng lo i thil kan hria kan hre mai thuvei vir hi chu kan awm a ni heng mite i dah i dah thang a mang u. Tawng ka mawi a ni em ka hrelo. A hmun lo min tih leh tak in kan hruaitu te he an awm vek hei bak a hmun hi kei chuan ka hrelo. Hmun dangah kan sawi ve ngai lo. Kan party workers te zaawm tak tak te ka ngen duh cheu chu he ram hian kum sawm nga eng hmel hmang nge put dawn? Chu chu mitthla anga mang u. Chutiang tur chuan kan hruaitute hian vision an nei ang tih i ring a mang u. An hmalakna hian a tuartu kan awm ang. Midang pawn awm ang. A lo vuipuitu ni lova maw a lo insuih remtu ni tu mang u tih hi vawinia ka thupui a ni. Min sawi reng dawn, famkim kan awm lo, kei pawh ka chhuak zo chauh anga min ti leh hrep dawn tih chu ka hre thung mahse pawi ka ti vak chuang lo a. Thil thil kan sawi hian kan rilru tak hi sawi mai ila, rilru lo sawi sawi hi awmzia nei lo. I hmelchhe si min tih pawn huat vak ngaihna a awm lo a, thil nihna sawi hian a huat tak tak theih lo reh reh. A rukin mahni kan thinrim mai mai nia. Va huat viau tum chuan nihna a ni tlat a, a dikna a nia. Marawhchu kan in fak pawrh a, kan in fuih pawrh a, a lem lem a kan in tih hian dawt a ni tih hriat leh si hian in huat an a duh khawp mai. A dera nun lem hi bansan a hun tawh. Chutiang bawkin thu dik ṭan ngam lo tur khawpa in hma a ding te hi kan awmin ka ring bik lo. Thu in hmuh loh tam tak a awm fo vang, unit level ah pawh a awm, block level ah pawh a awm. Zawngnu phei chu tam lutuk. Khua dawi miah lo nen. Zawngnu phei chu tam duh lutuk. Party danga i rawn inrawl deuh a, an rawn sawi phei chuan in tak tak a maw te khan an phu lui zel mai a, a then phei chu sil dah huam kha kan awm a nia, kan block president lo nui ring viau leh a ngai a, he te hi rawn awm a, mla te kan famkim lo, kan block te kan unit te nena kan ti na kan inti lawm lo fo vang. Amaherawh chu keimahni zawkah hian vawineia hian intuai tharna i hmang leh teh ang u. Zpm nih hi tawk. He ram siam thatu nih hi a tawk. Chutah chuan kan chan vote kan tih dik loh fo chuan Office nawlsita likout kan han tia, kan han en zia kan han chhui a, RTI. Chuti mek lai erawh chuan kan Minister te an huai theihna tur chuan dik lo kawng ti lo turin i tanpui an hnungaih ding a mang u. OSD to Chief Minister chungchang Reemployment chungchangah May ni sawmhnih pathumah RTI a lut zir tawp tlai a ni. Inrini chawlhni ni. Ni sawmhnih paruk ah Working Day hmasa ber ah phek sawmruk pathum a thui RTI kan chhang nghal thei ni. Thil dik lo hi awm a ni tawp mai ni. Min fui pawr tu hi an awm a ni. Kan in lungrual aia in lungrual lo duh hi chu an awm a ni. Mahse kan hruaitute a chutiang khawpa a an awm lo. Vawinia hnunga kan din tlat chhan hi eng e kan tih chuan dik lo an tih chuan a tawp thlein kan do bawk ang. Kan tan mawl tawp lo, nangni pawn min tan mawl tawp su ka ti kha. Vawi tam tak, he party hian wrong decision pawh a siam ve tawh. kan phak tawk a, advisor kan nihna ang ngei pawhin hei hi chu ken kawl lo a tha ka tih hnu a kan buai zia hi ka rilruah ka ngaihtuah a, tum hnih kan buai tawh. Party thu awih tlak a ni tawh lo, party min control tawh lo. Finance department chuan chuti zat an ti, revenue department in chuti zat chuan hlawhthlin pui an ti a, kha te chu awm lo mai ila an ti dawn tho tho. Sorkar hian kalphung a nei. Sum kha ti zan hman ral a nih dawn chuan a titu tura khan awm tho tho. Mahse chung thil tihte chu dik taka hman a ni em? Lang keng a ni em? An hnathawh te, Vawinia hian kan bial theuh a haw ang u, tunge thawktu hi i zawt chhuak ngam ang u, an DPR kha kan va en ve ngai lo, kan thiam kher lo ang, in plan and program khawi maw calendar rawn la teh u ti u la. Vawinia an zawh chin tur zawng zawng hi contractor hian an pe vek. Chumi thla chhung chuan heti zat an zo tur a ni, chumi thla zungin heti zat an zo tur a ni, chumi ti lo chu i warning i pe ngam ang u Vawinia hian. Chutiang kan tih ngam lo chuan he ram hi engtin a kan siam tha ta ang? Eirua te kha kan han nawr tawm tawk a, maw? Ai kal a tawp kan lawm, office kal hun bia dik kan lawm. Mahse kha lam reng reng kan hawi ta lo va, a review a awm hek lo a, vawini officer an kal dik em kan ngaihtuah peih lo a, vawini a ai kal la an awm leh tawh kan awm em kan hria tiraw? Mahse kan nawr lo, keimahni pawn a tawk kan ti tawh, hming that kan la tawh, aikal ti tawp ngam kan ni tawh, sorkar office kal hma tir ngam kan ni tawh. Mahse pawimawh berah chu sustainability ni chu chu daih rei leh tlo zawk system kan siam reng em? Kha kha kan policy a inziak zawk a ni. Chumi ti tur chuan vawinia in hma thu te hi a nawr a nawr kal ngai vek in nawr ho tawn vek tur kan ni. Chu chu kan mang ngil ni ni a tilo Thenkhat te chu contractor nuaih sawmhnih man a hmuh chuan party office pawh kal hman tawh mang lo. Kan sorkar in eng e tih phei chu kan ngaihtuah tawh lo hrim hrim. A then phei chu nuaih ngam an an hmu a kan lawm lutuk a kan sum neih chhung zawng kan bo a. Kan hman zawh vela party office ah ka la hmu lo hrim hrim an ti a rawn ang le a. Minister hian an tlan khum le a. Khatiang mi kha i ni lo ngam ang u haw u. Kha chen kan chan tawh lo mawle. Ka tu sawi hmasa ka ka sawi tawng khan kum sawm dang chu i chan bel leh ngam ang u haw u. Chutah chuan ni he ram hi that dawn ni. Mipui hian thik thu chhe teh mai nia size te kan la kawng te kan siam zung zung vaih loh phei chuan in a hlawm tawh lutuk. Sorkar hian a thlawna pek tur cheng khat mah nei lo tih hi Vawinea hian i hre nawn leh ang u. Sorkar in scheme pakhat kan puang a chu chuti hlawhtlin kan duh chuan khawiami nge sum kan neih? Lehlama mipui ta kan va zen sak a, kan lak sak tho tho a ngai. Sorkar hian khawi atang maiin sum lakna tur a nei lo hrim hrim. Sum hnar a nei lo hrim hrim, khawi khawvel pawh ni rawh se, khawi sorkar pawh ni rawh se. Kan thil tih duh leh kan tih zawng zawng hi mipui ta kan chhuh tho tho a ngai. A ni lo chuan mipui hminga kan bat tho tho a ngai. Chumi chuan ri tan min pek chuan si lo chuan kum sawm a lo kal ang a, hei hian chuti zat sum a thawk chhuak ve thei ang tihna kan nei sin lo chuan kan education system ah human capital zirlai tha zawk leh thiam zawk, skilled manpower, heti zat kan chher chhuak ang. Hetah hian inkalpawhna kawng tha zawk a awm chhung chuan hetirangai economic activity hianin vawinia truck pakhat luh theih lohna ah truck sawm nitin an plai thei hun kha kan nghak lel tur a ni. Chumi. Chumi a chu, kan ngaihtuahna tak taka kan sen chuan si lo chuan vawiina contract naktu ka zawh mai tur hisap tiro kan han huang tau mai mai khawp a, thil pakhat leh kan sawi duh chu departmental work a nia titawp pangu kan tia, keimahni zawkin kan innawr leh a, departmental work kan han tia department in mahni thaw tur tak tak an lo siam kha chu lo hlawk tha duh khawp mai, party worker an va kal ve chiah, an lo sawi belh a, an lo sawi belh a, an sawi belh a, an sawi belh a, tawpah che lek lekin lo sawi belh a. A hming a hna thawk ve tawh tho si. Hlep nei chuang si lo. Vak kual hrep. Khang zawng zawng kha enge chhan kan tih chuan official te control ngam tur khawpin kan minister te hi kan dah huai reng em tih hi vawiin ah ka zawh duh che nen. Thil dik ti ngam turin an bulah hian kan ding tlat reng em? Huai taka ro an rel theihna turin kei chuan ka lo la chan riai nge thei patawp chhuah ro ti ngam kan niam vawiin ni a hian. Chumi nih lo chuan kum nga te chu rang tak a nia, a ral rang lutuk. A mizo lo min tih pawn i kei chuan ka beisei zawkah chu he kan mizo mizona te, kan culture te, kan hnam ziarang te heng ho chhawm nung tur chuan economically reliant, Keimahni leh keimahni hi ei leh bara kan into delh phawt a ngai. Kut dawh huaisan thei loh khawi level lamah. Bjp, NDA anga tinge kan tih kan tih. An blessing kha mamawh nia kan inhriat vang a ni. Amaherawh chu vawinia kan project zawng zawng hi lo thlir mah ula kan duh ai tam sum kan hmu ka tih fo hi. Kan thawk hlei thei lo. Kum khata zawh tur zawh hi za sawm pawh awm lo. Za sawm pawh lo, za panga pawh kan zo lo. Kum hnih leh chanve chhung hian enge chhan kan sorkarna thawk an competent tawk bawk lo. Kan system-ah fel fai lo a la awm bawk. Chutiang bawkin sorkar hna thawkin an rawn sawi chu ka man power kan indai lo tih a nia. Congress ten theipa tawpa man power an lo down size a, recruitment an lo tih tawp a, tunah right sizing hma chhawp tha lutuk kan neih mek laiin kan nawr luih luih a, kan minister te pawh nianga ka department ah tih nia recruitment hi sing chuang approval kan pe tawh a ni. Mizoram sorkar hna thawk mek hmun thuma then a hmun khat dawn approval kan pe tawh a ni. Khawnge kan inrenchemna chu awm? Khawnge efficient government? Khawiah nge sorkar tha zawk, tuan rang zawk leh accountable a ti tura kan insiam thatna kha khawiah nge? A thawk tun tam miau te chuan tiraw mah pawn te scale man an lo nia, heta a buk tu a hrang bawk, heta a supplier pawh hrang bawk, retailer kan va nawr ngial a buk dik ro kan tia, mahse retailer hma khan dik lo a tam lutuk, a phur tu caring contractor thlengin Bairabi tanga saiha phur turin KG a cheng sarhin e chu pawh chu hlawk lo kan ti ngam a. Buk dik kan siam theihna turin duli hlawh thina kha cheng khat duli kan hlawh tir a. Duli hlawh bel tir ang kan han ti ngial tak nang kan moral kha reform reng em? A go down level ah khan hma kan sawn reng em? A contractor level leh kan leina hmunah khan hma kan sawn reng em? Kan zirna hmasawnna kan tih te hmasawnna tam tak a awm, a lawm a awm. Mahse hmasawn lehzual duh tur kan niin ka hria a. Chu hmasawn lehzualna tura kan duh khawp lohna thing atangin kan sawi tak ngai reng reng lo. Kan thenawm pa transfer ka dil a min tihsak thei lo a, kan minister hi chu ṭhing lutuk kan ti. Ka farnufa ka fourth grade a dil ve hna a hmu thei lo a kan ti. Tu emaw transfer te hi khawngaih takin vawinia ka ngen duh cheu chu in hmel khriat transfer hi tum a rawn dilpui tawh su. Kei chu ka ipte a ka ak a ka duh tawk kan minister te pawh hi ka pe ngai lo. Sorkar hnathawk duh a neih chhung chuan a tihna piahah kal tur chu chu thlem hmasak ber tur ni ringawt mai a ni. Heng kan duhsak thin te hi lawm thawhpui hrehawm mahni office-a pawh tithei tihpui theitu nia insawi thin ate. Heng system te tea hian kan minister te kan puilo chuan an ni tan huaisena har lutuk kan va nawr zui pui a. Min pek tam tak awm ang kan tih kan zui chu awm khang kan block te kan unit an tih chu kan pe ve mahse a theih loh an tih chuan nawr loh tur ka nawr ngai dawn bawk lo. Hei hi ni lawm i kalphung thar tia kan lo beisei thin a kha a hmara chu mi pawn an ti lawm MNF ah pawh chu chu nia kan han tirh tiraw. Contract nuaih sang khat nuaih sang hnih man te kha kan hmu te tawh em em mai a, MNF pa in a thawk kan tia Executive Group ah te an rawn post a kan hmu a, zpm pa hi nuaih sang hnih thawk thei ban han phar theuh kan tih theih miah lo pawh thaw kan tum tlat a, system tha siam hi kan la hlat deuh. Kan ram hmasawnna tur tak takin vawinia ṭang rual leng u, remna siam tui niang u, kan hruaitute leh keimahni inkar sawipawrh ṭhina te nuam tih hi a ti tawp tui niang u. Tu emaw se se a va be kual lovin. Kan hruaitute chu chutiang chuan an nia, an ti dik lo ania. Kan dik vek lo, a tumah kan Minister te pawh dik vek lo ang. Mihring kan ni, perfection-a kha kan va zawng a ni lo, mahse better, a tha zawka kha kan um tur a nia. Vawiin kan dinhmun atanga tha zawk leh zela kha kan um tur a nia. Chumi kan umna kawngah chuan kan dinhmun a pheh hun hunah chuan kan zo der a ni mai. Vanram thlen chu ula hla lutuk kei chu he lei hi ka en reng hma. Kan tu leh fate Awm ve dan tur te, an khawvel tur te eng hi ngen rawn thlenpui ang tih hi ka fate phei chu pawl khat pawh na zir lo ni kan la vawipui ve loh lo a. Kha khawvela kha i en zawk ang u haw u. Kristian hi chu kan fel khawp mai a, misual eng ang pawh ni ila thih dawn a kan pian thar man chuan vanram ah kan in hlang kai mai a. A hma zawnga kan nei ruk kha pawi kan sa vak lo, sual kan hua a. A tisualtu kan haw ngam bawk si lo vang. Chuvanga i ngaidam le le thin kan ni. A tisualtuah hi kan Bible-in a tisualtu nen hian a sual a kha huat tur a tih lai kha letling zawng hian inzirtir tlat a, a tisualtu pawh huat tur. Misual leh thiltisualtu kan huat ngam hma chuan, kawng dik kan zawh lovang. Chu chu vawinia hianin ngaihtuahna thar nei turin ka han ngen duh cheu a, sawi tur tam tak alo awm ang. Kan famkim vek lo vawinia inhma thu te hi ka sawi kha bul ka tanna senior junior tih tawngkam te heng ang chi te hi a tha ber lo. Kan contribution hi va chhuan tlak a ni lo. mi pakhat vangin khawvel hi vir lo kan zavaia kan chuan lui lui vanga vir thei chauh a ni chuvangin thaw ho na tha kan mamawh a vawinia hian kan thaw ho na tha lo a ni rei rei lo mahse a that loh na chhan ber nia ka hriat tak chu lianin contract pahnih i hmu a kei chuan pakhat chauh ka la hmu a tlem bik a tih vel mai mai a ni kha system kha kal pel ngam ang u ho. Kan fate zirna tha ah sumsen leh lian ngai lo a kan ei zawnna hmanga kan chawm ve theih hunah kan dammawh hritlanna hunah damdawi in changkang ah inenkawl-na tha kan dawn ve theih hunah kan motor changkang neih te ah tie rod leh spring len te kan tauh keh lo theihna tura kawng tha mam chunga ei zawnna kan thlai thar te kan phur chhuah ve theih hunah A rah teltu kan ni vek dawn. Kan hmanhmawh lutuk deuh. Vawinia immediate relief a tun thut thut a tel kan tumna rilru hi i paih ngam ang u. Kum sawm, sawm panga chuan kan tel em em ang. Kan fate chuan an rawn tel em em ang. Engpawh nih sela. Hmabak kan la nei a, kum hnih leh chanvedang sorkarna hun kan la nei. Kan Minister te, kan hruaitu te, kan party hruaitu te tha tichak tu ni turin mahni hamhai tum kan lo awm a nih pawhin, hamhai thin kan lo awm a nih pawhin inenfiah leh na ni hmang ila vawinia, Min zir ro kan tih fo i kal a sawi ngam kan ei ru lo, ei ruk chu sawi loh sorkar sung leh pai atang hian cheng khat pawh kan thawk lo vang ka ti kha. Mla te hian contract thawk vei leng tinin sawi tawh ang kan chan pual a ni ti ve, Taila hei chu ka hauh te va ti vei leng ti nge niang a awm ang ang hi chu kan worker te tan vek a ni kan tih ve vek ni midang tan kan ti lo ka chhungten khawi a maw hna lo thawk sia chuan kan tawng ngam tawh nang. Maw? Champhai-a ka unaute khi engmah hna thawk lo an nia, inpui an awm a, lo han pe ve ngawt ta ila, kan Minister te, kan mla te, ka u te tan te, ka biala te ti ila, engtin nge ni tawh ang? Kan hma kan kut zala tla induhsak theihna awm hrim hrim a hi chu Party worker te tan kan ti vek. Vawi lehkhat ah erawh chuan min daih lo. tlem ila nghak ila huaisen takin kan hruaitute an huai leh zual theihna turin leh kan hawng a, kan party policy kha i chhiar nawn leh theuh tawh ang u, eng hi nge kan tih tawh, eng hi nge kan lam a bak tih hre teh ang u. Kan party policy a tel miah lo te kan ti leh thut thin. Mahse kan hre lem hlei lo va, a pawi lem lo, hruaitu chuan a hruai ngam tur a ni a, mawh a la ngam tur a ni a, chu mawh la ngam hruaitu chu vawinia hian kan mamawh ang bawkin a hnungah hian remna siamtu ni chunga an huaisen theihna ni tura a ban a lungphum ni theuh turin kan kalna apiangah kawi deuh phone kan dawng a nih pawhin kawi a ai kawi a chhan tawh tur lo ti tihpui hluah lo tur helai level ah chu chu lawm khak khak lo awm dik lo tih te tak tak ah te chuan a sawi chhuak tu hi chu contract hmu lo lungawi lo a ni duh mi pangngai in a sawi chhiat vak thei lo vawiin nia kan sorkar i a la kal tha rih tihsual kan nei a nih pawn za sawm kual pakua hi a la kal tha rih. Chuvangin, huai taka kan hruaituten kal zel theihna tura ding nghet tlat turin ka han ngen nawn leh duh che u a ni e, ka lawm e.